Nes i gael few days off. O gwaith? Mm -hmm. Oh, that's always a treat. Ie, ie, ie. A nath ni fynd i um, Saundersfoot slash Dimbych y Pysgod. Love. Tembi the fish. Carafanio neu? Ie, yeah, oedd mam a dad fi'n garedig iawn rhoi... Um, Mae'n fel touring caravans oh, nice. nhw. Ond nath nhw roi, nath dad fi, bless him, fi'n... He's, he's a good egg. Oh. And, you know, in his retirement, bach o soft touch. So, nath e yn garedig iawn parco fe yn i ni. A, a, Shut um, yeah, up. drop e off am yn un nos. So, nath fe a mam cael fel day bach out. Ti'n fe sy'n really drist um, yw yn pen fi, I was about to say, oh, my dad could never, as in, like, because he wouldn't do that, but it's actually, yeah, dead. Ond, mae oh, hwnna mor cute. Yeah. O, Ie. lush! Be nath chi pan o'ch chi draw na then? Wel, o'n i... o, ei, Oedd e'n, sorry, oedd e'n piso lawr? Na. O, oh, nice. Na, na, na, oedd- oedden ni'n really lwcus. Oedden, Ah. oedden, oedden sych, if not slightly cymyl o gyda'r diwrnod cyntaf, ond wedyn Hmm. gorgeous oedd ail ddiwrnod. Gorgeous. Oedden really, really nice. O, neis. Um, yeah, so, nath Rach surprise fi.

Can't lie. Can't lie. Mae'n really gorgeous. Ie, oh. yeah, a mae yna fel spa yna gyda infinity pool yn edrych mas dros y bai. Oh, a oedd e'n really hyfryd. A mm. nath hi bwco fi mewn ar gyfer um, full body massage. with scalp you add-on. You know I love a massage. Honestly. So uh, literally... Did the trick. O dop to ben i mm -hmm. wylod dy draed. Dim, o'n i'n mynd i fynd pob modfedd. Dim pob. dim pob modfedd. Proffesiynol iawn. Ond na, oedd e'n really just beth o'n i'n mangen. Oh. A, um, yeah, gath ni fwyd yna hefyd, which was lush. Nice. Oedd e'n stunning. Fi yeah. yn booked in um, weekend pen blwydd fi i gael massage. Fi'n mynd i rhywle yn y Barry. Mae'n edrych yn fel really nice, zen, Ooh. good vibes.

Gyntaf, gwallt. Fi wedi dangos ti beth fi eisiau neud. Yeah, really excited. Fi'n nervous. Na, bydd edrych yn lush. O, fi newydd cael thought. Be? So, oh, so be fi'n meddwl wneud, um, grandawyr, yw cael fel sort of

ni'n mynd i'r hut, y pizza hut. Ond... Ydych chi'n dal o gwmpas? Right. Oh, oedd ti'n gwybod gwmpas hwn? Heddiw, mae di mynd mewn i administration. Where is the nearest pizza hut? Queen Street. Mae hwnna dal i fodoli. Right. Ti'n meddwl be? Ond na, dwi e ddim. Mae heb bod ar Queen Street ers ages. Ie, ie, ie, ar y top. Na, lle mae'r banking thing. Ie, yeah, mae yn y basement. Ond mae rhywbeth newydd yna. Na. A dough throat neu rhywbeth. I swear to God, it's not there. Reit lawr top of Queen Street. Not Capital End, other end, cyfarfod yn y castell. Yeah, it's not been there for fuck's sake. Cos maen nhw wedi cael yr un... Uh, my childhood lawr one oedd yn... Mm, ia, yeah, maen nhw wedi cael yr un lawr y bai, maen nhw wedi cael yr un ar bwys IKEA. Oh, maen IKEA. Ie, yeah, maen nhw wedi cael yr un yna, that's now yeah. a Popeyes.

Fi methu Google cos mae fucking ffôn fi wastad yn ffilmio. God damn! Wel, nath ni check o heddiw, a mae yna dal un ar agor yng Nghaerdydd. Ond ydyn nhw just heb update o'r Google chos oes neb yn gweithio yna rhagor? Wel, apparently maen nhw'n mynd i gael hanner nhw. Oh, that's alright. Mae yna un yn Merthyr... Dim ond dau sydd ar ôl yng Nghaerdydd allan o bryd rhywbeth.

Garlic bread, which is Be like am i ni not fynd am quality but delicious. fel goodbye Pizza Hut podcast recording? Ond bod yn rhy hwyr. Byddai fi'n cael ei Na. wneud hwnna. Ydy, so ti wedi checo pa rai sy'n cau a pa rai sy'n... Ni ddim yn gwybod. Ni jyst yn O, speculato. does dim byd yn newyddion am ba rai na. I suppose they can't, cos bydd y staff fel, um, Os yw'r un yn Merthyr yn aros ar agor, so vibe.

Genuine, o'n i'n terrified. They settled guns. Actual gun. Actual gun, achos ti'n gwybod mae fe'n legal i brynu nhw gyda licence or whatever. Ie, yeah, mae fel ffermwyr da nhw yn does. Ie, yeah, well there's bloody loads of ffermwyr yn Trago Mills. Mae yna guns galore na. Oh, sake. I know. Crazy. Wel, um, so all of that to say, dyna beth fi'n neud. Dydd okay. Sadwrn, a wedyn penblwydd... Ne, fi'n gweithio. Ond, ond... A fe dyn nhw actual penblwydd ti fe, wedi seal?

Uh, yeah, mae di digwydd o'r blaen few times, Ooh, ond... Um, ydy e'n full moon? Mwy special na hwnna. Mwy special na full moon? A ti? Hmm, di syl yr... Er... Be oedd y 20th, 21st, 27th? 26th. Di syl y 26th, not necessarily full moon. God, dim clue. Mae'n fel, like, it's quite cool. OK, be? Um, Ti'n rhannu efo rhywun? Mae'n rhoi clue i ti. OK. Ydw, Hillary Clinton, ond na. Oh, vibes, OK. Sure. Cool. Ond, rhoi clue i ti. Fi'n ennill rhywbeth ar fy mhenblwydd, ond mae rhywun arall yn gofod colli rhywbeth. Oh, God. Ti'n ennill flwyddyn arall o gariad a mae Rach yn colli her will to live. Cywir. Na. Okay. Fi'n ennill rhywbeth priceless, arguably. Oh, God, be? Money can't buy it. Okay. I'm on the edge of my seat. Mate, I've got a 25 hour birthday. Mae'r clocs yn mynd... Oh, shut yeah. up! Yeah, baby, so mae hwnna'n digwydd fel... Camer aml, mae hwnna'n digwydd then?

Efe dyna ble ti... O ia. Dyna ble mae byw Maris. Ie, so fi'n mynd... Fi ar cwrs yma, a ni'n mynd i ffwr am y wei tri dynod i ffwr. Byw Maris, wedyn Rex am wedyn ôl adra. It's vibes. Lovely. Lovely. A wedyn, yeah, recovero. That's about it. So dim byd crazy. Ond, um, gai sôn wrth ti am... Um, probably. Probably, I'm gonna anyway. um, a fi methu roi'r clip yma mas ar social tan ar ôl

cousin. It's not, I don't think you're, you would be able to guess what it was. Well, you wouldn't, ond I think it's not Couples what you costume. could think. Co- Not really. Kind of, but not really. Anyway, Gross. na i sweud. Um, so mae cef- ma cousin Sam yn dathlu priodas um, un blwyddyn. Ie. Gyda gŵr hi. Ar Halloween? Ar Halloween. Ooh. I know. Dyna pryd gath nhw, nath nhw priodi. Ie. Yeah. yeah. Yeah, So but ni- generally dyna sy'n man of issues yn gweithio cool. Diolch yn fawr cat.

Bach yn dyn ar y frone. Um, yeah, I've got the wig, nwy the vans. Mae dy fi sleeve tattoo, fake sleeve tattoo i roi mlaen. Well, I'm great. A mae Sam yn rhoi beard arna i. So, yeah. Mae'n really good. Diolch. Fi'n really rate o'r And they have no actually. idea, so fi'n excited. they don't listen to the podcast. okay, gwych. I think. Um, okay, so wyt ti, ysgen ti unrhyw cynlluniau o gwbl? Na. Neu os na, be bys y ti a reid? Mm. Wel, drech, Fi'n hoffi, fi'n hoffi fel shwt mae dy wisg di a Sam yn swnio, okay. achos mae hwnna'n fel, that's just Vibes, fun. Yeah. Mae hwnna'n funny. Yeah. A Ddim yn cymryd yn serious. Yeah, dyna yeah. be fi'n hoffi clywed am Halloween. I don't know if I've mentioned it, mae pen blwydd fi rownd Halloween. So, um... oh, beth ti'n neud? What are you up to this weekend? Ond right, hwnna sy'n wastad di piso yeah. fi off, achos Um, granted, I think eleni bydde pawb yn dathlu ar e penwythnos ar ôl, right? Yeah. Yeah, cos mae Halloween ar digwyn ar right? Ond weithiau, yeah. Mae fe'n ma fe dim, ie. Yeah. Os mae Halloween ar fel y dydd mawrth. Ie, yeah, neu gwybod bydde pan blwydd fi ar dydd mawrth a yeah, Halloween ar y dydd syl neu wefr. Yeah. Pawb eisiau mewn mynd mas ar Halloween. Then

what do we think we'll expect to see? Oedden ni yn gwaith moyn neud um, Inside Out, so oedd pob un yn content team yn mynd i wisgo fel different Oh, Inside Out okay. character. Beth ni wisgo lan yn gwaith? Yeah, wel, oedd- oedden ni'n cael drinks ar ôl gwaith. Oh Ond my nawr God. ni'n fucking seithi ar y diwrnod, so dwi fi a Maisie methu mynd, so they're going to have to veto that costume. So they do, you do it with, with us, so you don't do it at all. so ddim yn deg. Ond o'n i'n mynd i fod yn onwy. Oh yeah! Not only achos I love that, ond wi... Ond hefyd, voiced by my fave, Adele Exarchopoulos. OK! Oedd e'n ateb i quiz a nes i gael e'n iawn. Ie, ie, ie, ie. O, da! Ie. So ti jyst yn gwisgo'r lliw, basically. Ie, ie. Mm. Y costiwm gorau fi erioed wedi wneud, mm. and I was good, I, na hala fat ti os ti eisiau rhoi fo ar socials ni, okay, Halloween. I'll judge when I see it. uh,

Na, na. Falle, falle yn fact dim byd. Oh, actually, ti'n be bydd K-pop Demon Hunters? Dyna be bydd e. Ond, ydyn ni roi dran cywir ar gyfer hwnna? O na, dim i ni. Ar gyfer kids? Yeah. Yeah. Mae Pokemon is still everything, apparently. Be? I kids? Yeah. O, diddorol. Yeah. Mae fel plant ffrindiau fi'n cael parties pen blwydd stuff and it's all Pokemon. Ti'n cofio pan oedd Pokemon Go di fel just dod Cymru... yn thing ac oedd pawb yn fel just mynd o gwmpas Caerdydd yn trio ffeindio Pokemon Go. I think there was like, oedd yna un oedd ti fas i fel blue banana neu rhywbeth. They would like gather. Oedd nhw'n gathro anyway. Cofio'r un yeah. yn gathro gwmpas blue banana. Yeah, a hwnna ar fountains. Ti'n cofio?

Sgwrs o'n i'n cael yn y swyddfa heddiw, a ti'n meddwl bod fi, ti'n mynd i feddwl bod fi jyst eisiau plygo rhaglen radio fi eto, oh. ond... Ie. Yeah. Dyma pam o'n i'n siarad yma. Okay. okay. So, ar raglen Robin ar Dydd Sul, nes i ddod lan gyda syniad fi di eisiau neud ers ages. Yeah. Ond ti methu really... Mm, bydde fe'n anodd wneud e'n Gymraeg achos bydde, ti, bydde fe'n anodd ffeindio pobl i wneud e. Right, ie, yeah, mae hwnna wastad yn issue i ni, ie. Yeah. yeah, but ddim yn, am, ddim yn amhosib, ond on, on, on, bydde fe ddim yn gallu para mor hir yeah. stuff. So, enw yw Q Spice Girls jingle, hwrw, you think you are. Okay. right. A

cuddio, well, mae Robin yn y stiwdio, fi'n rhoi fel really tacky, like, curtain air yeah. rhwngtho fe and a mystery guest. Mae'r mystery guest yn tribute act, a mae Robin angen guess o who do they think they are. Actual tribute guest. Actual tribute act. Yn dod mewn i'r studio. Tribute act, bob wythnos. So, so far, ni di cael... Um, hang on, sit, hang on. Sit ma, so sut mae'r gêm yn Os rhaid fe gofyn cwestiynau. So, mae'n so, ma, ma tu ôl y curtains, mae fe fel y post-it note game, ti'n gwybod? So oh, mae fe fel, yes, are no, you this? Yeah, are yeah, you yeah. this? Da, da, da, are you... Oh, love. Yeah. yeah. So, a mae fe'n gofyn trio dyfalu pwy nhw. Grand out, gallu o'n chwarae, like, play along. Um, a wedyn ni'n neud mae fe'n gash, a ni'n neud big reveal, ni'n symud y curtain, a mae nhw fel, I am, a so far ni wedi cael Shirley Bassey, Gary Barlow a Annie Lennox. oh my god, Gary Barlow. Oedd Gary Barlow yn edrych exactly Shut fel... Up. So, ydy... Sona fel Gary Barlow. Well, that's the thing is, ydy'r tribute acts ma

Nath hwnna'n cael ni'n siarad yn y, yn y swyddfa heddiw. Yeah. Pwy bys y ti'n neud fel tribute? Os ti'n gofyn oh, tribute act, pwy bys okay. ti'n dewis? O, oh, diddorol. Rhaid fe fod yn artist fel cerddorol? I, I guess not, Na. ond... Um... Fi'n meddwl bys ni... In terms of who I could pull off, yeah. Emma Roberts when she was 10 years old. And when I was 10 years old. O'n i yn edrych exactly... O, oh, ti'n fel lookalikes wedyn? Yeah. Right. And she just acts in it, I don't have to sing, so mae'n fine. well, o'n i genuinely, yeah, o'n i'n edrych fel i pan i'n fach. Really? Yeah. Ond o ran nawr, oh, I don't know, mae'n really anodd, chos o ran llais, ti ddim yn synio fel, I don't know, I wish you would have told me this before and I could have prepared. Oh, fi'n really sorry. Pwy yw'n ti then? Wel, fi obviously wedi meddwl am hyn. Yeah. Um, probably bysyn ni'n mynd Shania Twain. Achos I think gallen ni fel train o fy hun. Yeah, you could... Fi'n lli fel pig o lan a Kenyon a stuff yn... Fi? Park yn sgan... Siad. Park yn y sgan Shania Twain.

Ond hefyd, Charlotte Church, Duncan her head in, and then beautifully singing. Yeah. Just pitch impressed. perfect. Yeah. A dyna gwir talent Charlotte Church. Fi'n meddwl mae hi'n... Fi'n fi really hoffi Charlotte Church. Fi'n meddwl mae hi'n fel... Wholesome. Wel, fi just fel, yeah, good for you. Like, fi'n fi hoffi popeth mae hi'n neud. Fi eisiau gweld mwy ohoni hi, ond fi, os, fi bach fel the reason we're not seeing a lot of some currently is chos maen nhw'n neud yn dda. Ie, yeah, fi wastad yn meddwl hwnna, ie. Yeah, yeah. Unwaith ti'n dechrau gweld lot fwy ohonyn nhw, you're like, they're, they're dead. They're gone. They're gone. Mm. Pwy sy'n ni'n meddwl dda nesa? So ti wedi gweld pwy gath... Fi ddim yn gwybod pwy sydd yn cael ei ffoto off... O'r banishment? Ie, yeah, okay, yn yr un diwetha. Fine. Ni heb gweld pwy sydd wedi cael ei murdro chwaith. Mae gen i hunch o pwy. Pwy? Bydd yn cael ei banisho. Banisho, go on. Ti'n meddwl traitor neu... Wna i ddim rhoi e away, ond ti dweud traitor neu faithful? Fi'n meddwl mae'n Jonathan Ross. OK, diddorol. He gets a couple of... Yeah, he does get a few people like suspect him mm. trwy'r penod. Ond... Ond... I don't know if it's because I've, I've seen it, so I know what's mm. going on, ond... I would, I feel like I would suspect Jonathan. Just achos mae'n mynd o gwmpas yn dweud ffag i bawb fel, I, I think it's this person. A yeah. wedyn i'n cwpl arall, I think it's this. And it's yeah. like, you're so obviously ma, planting. Mae'n bod yn reinvolved. Ond i fi, y ffynu stori am Alan Carr sydd... Oh my god, I love him. ...mor blatant. Ond dyma pan mae Alan Carr yn, he's getting away with it, a mae fe'n dda. Achos mae fe jyst yn deflecto a chwerthu yeah. popeth off. Being funny is like a superpower. Ie, yeah, mae e. Mae e. Cos ti'n jocyn am popeth. Genuinely. Like, mae'n chwarae lan... Cos

I'm really good. Aww. Os bydde ti'n traitor, ar traitor, mm. ni wedi cael sgwrs yma, bydde ti moyn bod yn faithful neu traitor? Fi'n meddwl pan, pan oedd traitors gyfres diwetha wedi dod mas, nath ni sôn am hwn, ie. Yeah. Nes oh. i ddweud, um, bys, fi moyn bod yn traitor, ond fi'n gormod o people pleaser, so os oedd rhywun mm. yn fel gofyn fi, oh. I would wanna, yeah. Bys ni'n really upset i fel upset rhywun rhywun. Mm. A fi'n meddwl mae'r stress fel, it wears you down. Oh my god, I, I would crumble immediately. Yeah. Fi fel oedd yn gallu dweud cael with da, though. Oh, fi ddim. Fi'n meddwl bod fi jyst yn dweud. Fi'n yeah. meddwl bod fi jyst yn accidentally dweud drwy'r amser. A actually, social battery fi. Fel, ti basically yn masgio trwy'r dydd gyda'r holl yeah. bobl yma. A mae yna lot o bobl yn y castell. That's like 18 people you have to socially mask around. Bys yeah. ni yn

Ie. Fi ddim, fi ddim yn meindio rhedeg rownd. Fel, ie, allai fel lift o pethau i bobl. Ie. Yeah. Ond dyna fe. Yeah. The brain games I'd yeah. love to do. Pan o'n i'n gwylio'r un, um, pan o'n i'n gorfod copio'r canu o'r Banshees oh, yn y wel, yeah. o'n i fel, Na. Bydde fi'n dda ar hwnna. Ie, yeah, fysa ti yn dda. Fysa ni'n crap just achos mae memory fi'n awful. Oh, I think fysa ni'n... Like, I know mae hwnna'n oh fel cocky. Mae dy fi syniad. Give me a, a little tune na, fel... A fi'n fi mynd i trio gofio fe, a wedyn diwedd y benod,

Da, da, da, da, da. Okay. Let me just impress it into my brain. Fi'n okay. gwybod beth nes i gen i fyna. Fi'n gwybod yn really ddim yn gwybod. Da, da, da. Okay, I've got it. Ti'n be, y holl gwersi yna gyda, o'n i'n galw hi'n Auntie Mary, she wasn't my auntie, she was like a 90-year-old woman who had a coal fire. gwersi piano, ac o'n i'n gorfod wneud hyn, trwy, ac she was terrifying. Oedd hi mor scary. Yeah. Yeah. But that's in my brain now. Okay. Okay. Yr unig peth all o'n i, oedd gen i siarad gyda yeah. ti am... Fi'n methu siarad heddi, fi'n really tired, fi'n mor sorry, guys. oh my god, actually, dwy beth, and, Be? well, one of them comes into the other. Oh, all right. Fi newydd bod i'r deintydd, dim newydd, dydd Gwener, it was a few days yeah. ago. Did I notice? Oh, my things ti di mynd? Yeah. Ti wedi gorffen? Ie, yeah, glid i mynd. O, oh, da ia. Si, wel, I lied. We kind of wedi gorffen. Fi wedi gorffen oh. pethefnos, a wedyn fi gorffen cael nhw'n ymlaen. Pam? Achos fi ddim yn hapus gyda un dant. Oh, I know, it's still a little bit skew-iff. So, mm. so fi'n gwisgo Invisalign, by the way, a maen nhw off heddi. Ond, y stori oedd, yn reiddiol, o'n i'n cerdded lan y grisiau i weld y deintydd, a ni'n gallu clywed fel acen eitha cri Barry-ish. Oh, right, yeah. Ni fel, oh, my people are here. Mae deintydd fi yn y bonfain. Ni fel, oh, yeah. lovely to hear that accent around these ends. Ond um, iste lawr, a mae'r stafell literally fel, it's this big, so yeah. I, I'm not eavesdropping, I'm just in the conversation, yeah, yeah, actually. Yeah, yeah. Ond nhw'n siarad am tattoos. A ddyn o hon nhw, di dweud, oh, yeah, I think of a Garen, still healing. Oh, still healing. Fel, There's nothing I would ever get, but I love that for you. Still healing. Still healing. Ac oedden nhw'n just yn dod trafod fel gwahanol mental health tattoos oedden nhw moyn. I was like, I love that. O'n i'n meddwl wedyn, I wonder like, cos dim gen ti tattoos, nag oes? Fi'n rhi indecisive.

Who is she showing what? Who is she showing any cheeks to? Ond you're on holiday. Gael o'r Brazilian bikini on. Ie, um, yeah, be bys ti'n cael? Fel be yw'r rhai ti wedi fel meddwl am cael? Um, fi ddim, oh, sa'n gwybod dros y blynyddoedd, rhyw fel random fel cwch neu rhywbeth. Oh, oce, okay, fel imagery. Ond, ie, yeah, ie, yeah, ddim geiriau sa'n meddwl, na. Ond, um, oh my god, fi'n cofio pan o'n i'n coleg, fel just darllen y frawddeg yma mewn llyfr, o'n i fel, mae hwnna'n beautiful. Oh god, here we go. Ond o'n i fel, thank god, o'n i fel, ddim wedi, really. Your frontal lobe a developed. Na, dim o be, ffain, os ti'n mwyn neud o, ti'n mwyn neud o, ond bydde fe, bydde fe ddim wedi bod yn disaster. Fysi ti ddim di bod yn hapus gyda fe nawr yn edrych yn ôl. I think bydde fi just fel, hwnna'n random. Yeah. Fel, oedd e'n,

os ti'n wind fi, ti fel... Gwind y fyd. Bywyd, fel, peaceful, I guess. Okay. Gwynfyd, dyna beth bydde ti'n gweud y Gwynfyd? Um, yeah. Nice. Ond fi'n meddwl mor anodd. Oedd yn awful, ond I think byddwn ni wedi bod fel, i be? Ie, yeah, am hwnna falle yn fel I don't know, I get what you mean. He bliss, bliss. Bliss. Fel, ie, yeah, gwynfyd. Oh, yeah. Without love there is no bliss. Ie, yeah, fel hapusrwydd. Falle gallu ti nawr croesi mas love a roi rage. Without rage there is no bliss. Wel, fi... So that when pan mae hi'n gofyn, be mae'n meddwl, you can say that and she'll be like, what the fuck? It doesn't sound good in English. bliss. Bliss. Nag oedd bliss yn enw merch yn sleepover club? Sorry. not, not a clue. I swear there's Try a bliss. Someone tell me. There's yeah. a bliss out there in a yeah. series somewhere. Ond os bys ni yn, at y cwestiwn gwreiddo ti, os bys ni yn cael tatu, yeah. um, fi'n gofio beth bys ni'n cael os bys ni'n okay. cael yn awr. Um, bys ni'n cael bydd mam fi'n gwrando i hwn, a bydd hi fel, o, oh, neis, ond paid. Um, bydd fi'n cael fel cowboy boot bach. Achos... Fi'n meddwl bod fucking bliss yn gwell na cowboy boot. Pam? Be mae'r cowboy boot yn reference o? Loads! Fel, o'n i'n... Po, po tro o'n i'n tyfu lan yn chwarae loads gerthoedd, o'n i'n gwisgo cowboy boots bob tro un tro o'n i'n performio, bob tro. Oh. Ah. Yn gwisgo nhw ar fel cyfer CD nes i pan o'n i'n oh, fel 17, 18. Okay.

Oh, yeah, for nice. sure. Wel, heb Brandy Carlisle, does dim Gwynfyd. Ie, yeah, yn union. Just hwnna, ie. Yeah. OK, wel, mae hwnna'n ddigon yn ni, achos mae dy ti pen blwydd ridiculous events i baratoi atynt. What a way raffle am podcast. Wel, dyna ddigon. Dyna ddigon, we've had enough. Dyna ddigon. o, ti'n be, na ni raffle an, FYI pawb, mae ma y pod, Aled y pod, wedi oh! cyhoeddi. Yeah! Just ar ôl i ni sôn Weird. amdano nhw. Weird. Podle, gwobre, podlediadau Cymraeg. Amazing. Amazing. Can't wait. Applications ym mis Mawrth. So... Ydyn ni gallu gofyn iddo fe i please agor categori ar gyfer fel podlediadau Niche, lesbian, lesbian, pop LGBTQ. culture. Na, just really specific. Lesbian, lesbian pop gyda culture. Gyda waliau peach. Gyda waliau peach. Yeah. I reckon he'd go for it. Fi'n meddwl bydda dan ni, like, decent chance o at least cael nomination. I mean, as it goes, so far two for two. Na. Two for two. Oh. Um, ond, drech, ie, yeah, fi'n meddwl... So cadwch eich bysedd yn groes, a gobeithio os oes fel public vote a dim panel, We might win it. We also definitely might not hit my wedding, so... Ond diolch i chi o flaen llaw am unrhyw gefnogaeth yn y dyfodol. Ac am rando. So, nawn ni siarad gyda chi cyn fy hir. Gyda nesaf. Diolch i'ch Halloween.